Siop, yn amlwg. Um, Swn i'm yn cynghori neb i fyta i'n byd o'r siop yma, achos um, mae bob un o hein, maen nhw wedi bod yma Ers oesoedd felly mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw heibio i Selby det. Yy mae hwnna yy Chwefror 2007 oedd hwnna ddwytha yn ddiogel i'w byta felly yym fyswn i'm yn byta unbyd fela. Yym ma' 'na llwyth o o siocledi yma 'dan ni'n gafod dangos lot o rei gwahanol achos yy ma' 'na ffasiwn beth a product placement felly 'sach chdi'm yn g- ga- cael dangos jyst un ohonyn nhw, achos mi fysa hynna fatha hysbyseb, felly 'dan ni'n gafod dangos llwyth ohonyn nhw fela. Felly mae heina yn amlwg yn stêl. Wbath arall sydd yn mynd yn stêl ydy yym llefrith, wrth gwrs, felly yy gan bod gynnon ni ddyn llefrith yma, gynnon ni boteli llefrith, ond 'di hein ddim yn boteli llefrith go iawn. Yym potel 'di honna, 'di cael ei pheintio tu fewn. A wedyn 'dan ni 'di gyrru hi'n ôl at y ffatri a roid top yn ôl arni achos yym fel arall 'sa fo'n suro. Yym problem ydi wedyn wrth gwrs mae'n ysgafn ofnadwy felly weithia' 'dan ni'n gafo yy atgoffa Emyr Gibson sy'n chwara rhan Michael bod y crât i fod yn drwm felly mae'n gofo smailio bod y crât yn drwm. Um, cylchgrona. Amlwg, llwyth o'n nhw fanna. Uh, mae hynna'n gafod cael ei newid uh, mor rheolaidd ag allan ni. Da ni'n trio sgoi papurau newydd sgyn benawd amlwg, um, achos mi fasa fo'n dyddio y benod, felly um, mae hynna hefyd yn cael ei, ei newid yn rheolaeth. Mm, berall, caffi. Uh, tra, da ni sôn am bethau stel. Dim y rhaglen, gobeithio. Um, mae allan ni ddeud bod hein yn reit smalio. Um, neu fel all, mi fysa hynna'n mynd yn stel hefyd, felly bwyd smelio sy'n y caffi. Felly, swn i'n Swn i'n mynd ati i aldo am un o hynna, swn i chi. Ond mae hon yn edrych yn union fatha caffi go iawn achos gyda ni bwydlenni um, sydd wedi printio i wneud efo edrych yn union fatha caffi go iawn. A beth sy'n digwydd ydy achos bod y set ar stryd go iawn ma' 'na bobol yn galw i fewn t'wod ac yn gofyn yym 'di'r caffi'n gora' 'di'r siop yn gora' wedyn gorfod deutho n'w wel na set set deledu 'di. Ciws yy eto ma' fy' 'ma yn gweithio yn union fatha lle go iawn ma' rhein yn beirianna go iawn yym ma'r cyfrifiaduron yn rei go iawn ma' bwrdd pŵl yn un go iawn ond un o'r petha 'dan ni 'di gafo' neud ydi roid y sponjis 'ma yn y pocedi achos pan 'dach chi'n ffilmio yym 'dach chi'm isio i'r bêl fynd lawr y twll ne' mae o'n rowlio fel ma' n'w mewn bwrw pŵl holl ffor lawr a gneud goblyn o sŵn felly yy sponge yn bob man yn fan 'na. Yym y gegin yn amlwg sydd tu ôl i'r caffi yy mi ydan ni'n ffilmio yn fy' 'ma ond yym Er bod fi'n dweud bod y caffi ddim yn gaffi go iawn a bod pobl yn gofyn i ni os gawn nhw ddod i fewn i fwyta a ballu, mae hon, yn ôl y cyngor a ballu, yn gegin go iawn achos achos bod ni yn gorfod paratoi bacon a gwy a ballu i'r actorion. Yy mae 'na drwydded yy iechyd a diogelwch a bob dim yn fyma felly 'dan ni'n gorfod glynu at defnyddio yy y byrddau iawn i dorri petha a cyllid iawn a ballu felly yym.

llyfrau ysgol a ballu. Un o'r pethau dwi'n siŵr sy'n gyrr pen i'r Adran Gelf ydy yy ffôns fel 'na. Achos yn amlwg gin mwy ne' lai pawb ffôn dyddia' 'ma. Yym ond os 'dach chi'n sylwi ar y rhaglen yn amlwg 'dan ni'n mynd am close up shot dyn o ffôn rywun yn deud Kelvin calling ne' beth bynnag. A be' ma' hynny'n olygu ydi ma' rywun wedi garfod llenwi sim card y ffôns yma i gyd efo enwa'r cymeriada so dwi siŵr bo' ynna'n Dipyn o gêl pen ond ma' nhw'n yym ma' nhw'n cadw ar ei phen hi i weld yy awn ni dros y ffor rŵan i le hollol wahanol.